Wel Iwan, da i da i heddiw yn Gilsfield. Um, ti'n siomedig ta sa chdi'n cymryd hwnna cyn y gem? Oh, god, um, chydig bach o'r ddau. Er, athyn ni fewn i half time 1-0 fyny. O'n i'n teimlo fel bod ni'n heiddi mynd i fewn 1-0 fyny, achos um, oeddwn ni chydig bach yn bob man, oeddwn ni'n digon agos yn, um, yn ganol cael, oeddwn ni flair yn cefn, na dim digon ruthless fyny ffrant, ond mae gennym ni players fel Jay Gibbs a hyn yn y tîm, mae'n ôl hyd obaith i sgorio. Ond ia cyn y gêm ella d- dio'm yn bad o boint yym achos dwi'm yn meddwl fydd Airbus d- Airbuses a rhein yn ffansio dod i fyma pan ma' gaea'n cicio fewn 'wan. So ia all in all yndw dwi dwi yn hapus fel peth dwytha edes i yn y yn y changing rooms yn fan 'na d- d- ella fydd y point yna'n ddigon da i ni guro lig dy- dydi o ddim yn bad point. Especially o- do athon ni one nil i fyny ond ca'l 'yn pegio nôl i two one efo efo dau criminal o gôl which dwi 'di ca'l go ar y defence am ond d- 'dan ni 'di dd- da- 'dan ni 'di dangos cymeriad i ddod yn ôl i i droi'r gêm mewn lle mor galad. Yym reit nathon ni dechra'r gêm yn gry'. O'n i'n teimlo beth bynnag yym creu cyfleon a ac yn y blaen 'lly methu neud ddau ond t'mod nathon ni mlae- yy athon ni flaen one nil. Yym dwi'm yn g'o' s- O- o'n i'n cael y teimlad ella bod ni wedi um, chwarae'n hir ar ôl hynna, Iwan, sef rhywbeth sydd ddim yn digwydd uh, i ni fel arfer, dyn ni chwarae um, one Na, touch. Dwi'n dwi cytuno, dwi'n cytuno. Um, Ti'n mae o'n chdi bach compliment, compliment i ni pan ar i ni gyrraedd yma bod un o'r officials nhw'n dweud bod nhw wedi cadw'r gwair yn hir am reswm heddiw yma. A, a mae rhaid i ni jyst cymryd hynna. Um, Dwi'n dwi cytuno bod ni'n di mynd, bod ni wedi mynd i ffwr o'r wrth steil y ffwbol ni. Um, ond pan da chi'n sgorio dau gol away from home mewn lle fel Gilsfield, da chi fod i ennill y gêm. a ma'r ma'r defenders 'di bod digon focal yn rhoi bai ar y strikers am fethu chances ond o'n i jyst yn teimlo heddiw 'ma bod y bod y gol sy'n criminal a bod ni 'di inviteio pressure eto o'r cefn. Ac ia, 'dan ni 'di mynd chdi bach mwy direct ond eto mae hynna'n berwi lawr o'r cefn pan oeddwn ni'n cael y bel o'n i jyst chwilio am y bel i canol ond eto oedd pobl yn dangos digon yn ganol cae i ni. Ella Yym ond ia eto dwi'm yn mynd i dorri ngalon drost y result mae o'n ma'n result da yym o- odd 'i'n cyf- gêm competitive ag odd 'i fwy fatha cup final na league game tuag at y diwadd yna so ia. Ar y... Edrych ymlaen i Port. Ar yr ochr positif yym nath yr ogia dangos cymeriad da i ddod yn ôl yndo a chwara' dwi'n meddwl ath hi'n 2-1 i i Gilsfield ond adeg yna nathon ni chwara' de? Ia. Dechra chwara' de? T- t'o' ddoth y cef bach on ag i Pa, o'n i rhwng dau feddwl wneud, achos sa fo'n edrych fel defensive substitution, achos obviously yna i gicio pobl yn y cef. Ond it, nes i singl allan yn y dressing room, mae wedi troi'r gem ar ei, ar ei ffen i ni. Um, ges i go half time yn dweud pam da ni'n chwarae, pam da ni'n mynd o'r dde i chwyth i, i shiftio'r tîm, y tîm o gwmpas. Mae cef wedi dod on, mae wedi ratlo rhywun yn y tacl gyntaf, a mae wedi switch y play i ni. So, ella na fi ella na edrych arna fi'n hun dyle fi neud 'to ella bo' fi 'di ca'l y tactic tact yym y choices y selection 'lly yn rong cyn y gêm ond yym ma' Kev o fewn deg munud 'di chware hyn i fewn i tîm wsos nesa do's am dawt yym so ia yeah, yym lot i feddwl amdan lot i asesio dim jyst y tîm ond y fi hefyd ac yym dechra planio wan at Port. A beth am y gêm Port 'na Iwan? Ia, mae'n gwpan arall dydy. Um, Be ti'n feddwl pan ti'n dweud hynna? Ah, dwi'n yn gwybod, ni, mae priorities, obviously dwi wedi cyrra'r gêm fel player a, a manager tri gwaith ar y trot, so da ni eisiau defendio i. Ond dos am llawer ar y gwpan, dos am llawer ar bres ar y gwpan, oce, okay, lle gan ni home draw nesaf, ond da ni byth yn cael home draw, os diolch pa gwpan, diolch.

management yn neud o a ie, na fo, dim ots. A na fo. So ro'n i, ro'n i boint yn ar y bwrdd rwan, ail dan ni ar un o bryd a long way to go ie? Ie ie, da chi sbio ar fixtures wsos nesa ne wsos wedyn dan ni adra i Gresford, dan ni'n gry adra. T'o' a diwedd y dydd dan ni dan ni'm di colli ers Holyhead yn ddim un competition a dan ni di chwara yym Llandudno yn hynny. Yym s- ma' bob dim yn bositif ar y funud yym a mae Airbus yn rhyl wsos nesa er bo' ni mis- yy mewn pythefnos lle 'dan ni adre i Gresfydd so ma' 'na ddigon o amser i fynd a ma' the tables will turn as the weeks progress 'lly. Champion, diolch i chdi am cymyd amser i i atab y cwestiyna. Dim problem.